Ähliňize salam dostlar futbol söýüp tomaşa edýänler üçin futbol älemindäki iň soňky täzelikler bilen biz öz işimize başlaýas dostlar siziň goldawyňyz biziň kanalymyzyň rowajy üçin juda möhümdir munuň üçin sizden şu wideo birje laýk basyp eger kanala agza bolmadyk bolsaňyz kanalymyza agza bolmagy we öz pikirleriňizi kommentariýada ýazyp galdyrmagyňyzy sizden haýyş edýärin. Liwerpul klubunyň millionlarça pullaryna satyn alnan futbolçysy ýene-de şikes aldy. Hawa, dostlar, Liwerpulyň baş tälimçisi Ýurgen Klopp West Heme garşy bolup geçen oýunda Darwin Nuýesiň oýunda şikes alandygyny tassyklady. Ýöne germaniýaly futbol tälimçisiniň aýtmagyna görä, futbolçynyň alan şikesi kän bir agyr däl, ýeňilräk şikesdigini belläp geçdi. Çesi öz niýetinden gaýtmadyga meňzeýär. Olar barybir Neýmary öz klubyna getirmekçi. Neýmaryň geljegi entegem sorag-sowallar astynda. Le Paris'iň ýazmagyna görä, olar braziliýaly futbolçy bilen şertnama gol goýmak baradaky pikirinden entegem gaýdanoklar. Londonlylar bu şertnamany iki müň ýigrimi üçünji ýylda amala aşyrmagy niýetleýärler. Eger ýadyňyzda bolsa, Pari Sen-Žermen Neýmary Çelsä möwsümleýin oýnamak üçin teklip edipdi. Şonda london kluby Neýmaryň aýlygynyň bir bölegini tölemekden boýun gaçyrypdy. Indi bu barada Çelsiniň pozisiýasynyň üýtgändigi we indi olar Neýmaryň aýlygynyň hemmesini doly tölemäge taýyndygy aýdylýar hem-de Neýmaryň aýda kyrk million ýewro töweregi aýlyk alýandygy bellenilýär. Florentino Peres Erling Holandyň transferi barada aýtdy. Žurnalistler bilen sorag-jogap wagtynda olaryň biri Peresden Erling Holandyň transferi barada sorady. Prezidentiň jogaby şeýle boldy, Meniň bu barada habarym ýok. Bizde iň güýçli oýunçylarymyz bar diýip jogap gaýtardy Peres. Arsenal kluby Atletiko Madridiň futbolçysy Žoa Filişiň töweregindäki ýagdaýlary synlaýar. Bu barada meşhur futbol habarçysy Pol Braun habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, london kluby portugaliýaly oýunçyny köp wagtdan bäri göz astynda saklaýar. Çünki Arsenal klubunyň ýolbaşçylarynyň käbirleri bu futbolça janköýerlik edýändigi aýdylýar. Ondan başga-da Žoa Filiş Atletikoda kem meýdana düşürilýändigi üçin Atletikany terk etmekçidigi aýdylýar. Kriştianu Ronaldo baş tälimçi tarapyndan jezalandy. Kriştianu Ronaldo Tottenhem bilen Mançesteriň arasynda bolup geçen duşuşykda oýnuň ahyryna çenli oturman tribunany terk etdi. Onuň bu hereketi bolsa klubuň tälimçiler ştabyna ýakmady we olar ony jezalamagy karar etdi. Ine şu sebäpden hem Kriştianu Ronaldo erte bolmaga garaşylýan Çelsi klubyna garşy oýnuň hasabyna girizilmedi. Ol Çelsa garşy oýunda meýdana goýberilmez diýip, Mançesteriň baş tälimçisi Erik ten Hag mälim etdi. Ondan başga-da şol duşuşykdan soň Kriştianu Ronaldo barada birnäçe habarlar açyklandy. Ol oýun gutarmanka tribunany terk etmekden daşary, ol hatda oýun gutarandan soň geýim çalşyrylýan otagyna hem barmandygy aýdylýar. Şu taýdan men öz pikirimi aýdyp geçsem, meň pikirimçe Kriştianu Ronaldo Mançesteri terk etmelikä diýýän. Siziňem pikirleriňiz bar bolsa kommentariýada ýazyp galdyryp bilersiňiz. Dostlar ine bu günlük işe siz bilen hoşlaşýan. Ähliňiziň janyňyzyň sag bolmagyny başyňyzyň dik bolmagyny dileýärin. Sag boluň dostlar.